Salam gadyrly watandaşlar, salam mähriban ildeşler. Salam gelin gyzlar. Biziň bizem sizi hemmäňizi hoş gördük bu günki aýal gyzlar ýygnanşygymyza. Bu gün ine biz Türkmenistanyň konstitusiýasy barada halkyň türkmen halkynyň raýatlarynyň hak-hukuklarynyň bozulýanlygy barada, onuňam aç-açan, gizlemän, aç-açan bozýandyklary barada biz şu gün gürrüň ederis, her bir Konstitusiýa maddasynyň üstünde-de durup geçeris. Bu gün ine, Tugçä men söz bereýin. Tugçe, baş üstüne aýdyber.

raýatyň janyny, at-abraýyny, mertebesini we azatlygyny, şahsy eldegrilmezligini, tebigy hem mizemez hukuklaryny goraýar. Her bir raýat öz üstünde Konstitusiýanyň we kanunlaryň ýükleýän borçlaryny ýerine ýetirmekde döwletiň öňünde jogapkärdir. Şu hakynda düşünjeleriňiz, pikirleriňiz bolsa aýdyp bilerňiz.
Hawa, bu barada kim aýdyp geçjek gelin gyzlar? Şu e, kanunyň 3-nji e, maddasynda, ýagny Konstitusiýanyň 3-nji maddasynda başda söz başyny äýl başlaýar Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly hazynasy adamdyr diýýär. Indi biz özümize iň gymmatly hazyna, ýaňky adam iň gymmatly hazyna, döwletiň hazynasy diýip haýsyňyz özüňizi hasap edýäňiz? Döwlet üçin iň gymmatly adam hökmünde görülýäňizmi? Iň gymmatly hazyna hökmünde? Şeýleräk edip soraýyn. Sorag ine Güldogan elini galdyrypdyr. Aýdyberiň başysyna.
Bu kagyzda galan zatlar emmes, häzir okalan Tuçanyň okan bu diňe kagyzda. Ýöne bu kanun bir kişi üçin, bir Berdimuhamedowlar üçin işleýän bolsa işleýändir. Döwletiň içinden döwlet açyp, özlerine özi üçin konstitusiýa konstitusiýany nähili işletmek isleseler, şoň ýaly işledip otyrlar. Eger şu iň gymmatly hazyna halk bolsa, ha uruş bolmadyk ýerde iki million, iki million bäş ýüz halkymyz daşary ýurtda nämede güllükçilik etmezdi. Daşary ýurtda. Başgalaryň işiginde çalyşmazdy gije-gündiz on sekiz, on dokuz, ýigrimi sagatlap.

Hany, halk hazyna bolsa, halk üçin näme işler edildi? Näme üçin ýollary açan ýoklar? Näme üçin halk bir prostoý pasport meselesi? Ynha, näçe halkymyz işläp bilmän köçelerde, mostlaryň aşagynda, täze salnan jaýlaryň, ýaly bitmedik jaýlaryň içinde ýatyp-turup ýörän halkymyz bar. aýaklaryny aldyran akyp ýatan ýaralary ynha ýakynda wideolaryny görensiňiz ýutubda hemmäňizem gördüňiz şoň ýaly halkymyz ölüp gidenler bar ine nämede uruş bolup duran ýurt siriýa ine siriýa halky uruş bolup duran şo ýerde gije gündiz ýarag bilen näme edip ýörenler, bombalanyp duran, şolar hem öz ölüklerine eýe çykýarlar. Eger şu Türkiýede biri ölse, şonuň ölügini öz ýurduna, ata Watanyna, topragyna alyp gidip, näme üçin biziňkiler muny näme eden ýok? Ynha, sud namasy, eger şu hazna, halk hazna bolsa, näme üçin halky atdylar? Näme üçin pasport bir bir peçat goýmaly ýa bir pasport almaly adama bir pasport bermäge haky bardyr a şu konsulstwanyň. Näme üçin oturýar konsulstwa? Kaýsy konsulstwanyň öňünde şu biziň konsulstwanyň öňündäki ýaly oýjer bar? Haýsy ýurt häzir şu koronawirus bolan döwründe hepdede bir gezek şu Özbegistanyň samolýody gelip gatnap durdy. Hepdede bir gezek häzir indi her gün gelip gidýär. Kyrgyzystanyňky, Gazagystan näme üçin biziňkiler üç aýda, bir aýda, iki aýda bir samolýot goýberýärler, onam bir aý öňünden reklamirowç edýärler. Halk barýar, kim bilet alyp uçupdyr? Her kim şu puluny berip, puluny berenden soň uçup otyra. Gül abla başga geplejeklerem söz bereli. Konsula gidip gelenler bar, belki şularam aýdar diýip bolýar. Şutdan wara köp neme etmäliň, men wagtyny aýdyp duraryn. Şu wagt Malika molum elini galdyrypdyr, Malika molum aýdyberiň.
Men şu taýda Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly hazynasy adamdyr diýen şu nemesine jogap beresim gelýär. Biz özümizi iň degersiz bir ynsan ýerine-de goýamzok. Biz şu wagt şu derejede eger iň gymmatly hazynasy bolsa seretmeli. Bizde döwlet ýok. bozýanam ilki bilen şolaryň özleri. Ine biz gymmatly hazyna bolsak häzir Türkiýäň laryň aşagynda musur nemeleriň ýarynda ýatan bir topar adamlarymyz bar özüm türkmenler. Ynha şu gün biri uçýar sagat on. Şo habar çykdy. Gymmatly hazynasy şeýdip Kilos mezarlygynda ýatyr, sokaklarda ýatyr. Hany ol hazyna eýeçilik etýän döwlet? Döwlet diýen zat ýok. Ynsan hukuklary diýen bir zadam bizde ýok. Biz türkmen iň soňky zyňyndy musura meňzedik. Şol musurçada görlemzok. Bize şol halk, döwlet bar bolsa, eýeçilik etýän bolsa, biziň halkymyz beýdip gözgyny bolup ýöremezdi. Pasport nemesinde-de-ha beýleki döwletleňki berýär dörrew. Indi men biz bilen işleýän özbek raýatlary bardy. Bile gitdim şolar bilen konsullygyna, ýöne şo taýda allam kiçi çagasy bardy, şolara saýyp çykdy. Çarterny reýsde muňça-da gitdi. Biziň hak-hukumymyz ne daşynda işlänok. Meň gürrüňim bitdi.
Bolýar. Indi şu ýerde Patma aýtjak diýýär. Patma söz bereliň. Aýdyber Patma. Sag boluň sizler hem. Salam watandaşlar. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir diýýär bu maddada. Nirde bularyň jogapkärligi? Döwletiň. Iki ýyldan bäri ýoly ýapyp goýdular. Indi iki müň ýigrimi bäşinji ýyla çenlem ýoly ýapyp goýup, ýagny pasportlarymyzy uzaltdyrdylar. Bular nähili jogapkärçilik diýip aýtmaly, bu jogapkärçiligi näme sebäpden ýola ýapyp goýdular, ona birinjiden düşündirmediler halka näme sebäpdenligini. Soňam ine men özümde bolan wakany ýagny arada şu ýakynlykda men öz pasportymy konsula baryp uzaltyrdym. Bu pasporty uzaltyrmak üçin maňa üç aýdan soň gel diýdiler. Indi men şu ýerde sorap berjekde, o pasporty ýa bular diňe peçat bilen gol goýýarlar. Oňa nähili düşünmeli men hiç düşünip bilem ýok. Näme sebäpden bu kadar uzaltyrdylar. Soňam bular e, raýatyň öňünde her bir zada jogapkär diýerler, amma bular her hiç birimiziň öňümizde jogapkärçiligini ýerine ýetirip bilen ýoklar, ýerine hem ýetiren ýoklar. Biz hemmämiz şu şolaryň edýän zulumlarynyň aşagynda ýaşap ýöreris. Hemmämizem türkmen halky. Daşary ýurtda iki milliondan hem gowrak türkmen halky bar. Köpüsiniň pasporty ýok. Köpüsiniň pasporty ýiten. Türkmenistana gitjek bolýar, giden ýoklar. Ýollarymyzy ýapyp goýdular. Näme sebepden diýlem onam aýdan ýok, ýene bir gezek aýtýan. Indi bularyň bu çykaran kanunlaryna nädip düşünmeli? Bu kanunlar kim üçin? Bu kanunlar kim üçin diýlende, dogrudan hem Miwa abla bu ýerde belläp geçdi, olar özi üçin döredendir indi bu, döredipdir bu kanunlary. Bize degişli bolmasa, näme onda beýle kanunlary çykarady adamlary? Näme, näme sebäpden bu ýagdaýa düşürdiler? Biziň näme günämiz bar bularyň öňünde? Bizden näme isleýärler? Men köp soragym bärde. Ne Oleg Çarýuna siz bärde e, köp e, bilýäňiz şu zatlar hakda. Ne şu 3 aý 3 aý Suriýada şu gol çekmek, peçat urmak e, pasportyna. Şu hakda bir bilgiňiz bolsa, bir azrak bolsa bize bir gürrüň etseňiz-de, Olardan-a ony ýaly jogap ýok, sorasaňam jogap beren ýoklar, olar adam ýaly gürleşen ýoklar, hiç kim halk bilen adam ýaly gürleşmeýärler. Halka dogry düzgün jogabam beren ýoklar olar, ýüzüňem garan ýoklar, hiç haýsy. Ine şeýle biziň konsulyň işgärleriniň ýagdaýy. Ýaňky soragyňa özümçe jogap bereýin. 3 aý sürmäge bir gol üçin, bir piçat üçin 3 aý sürmäne haky ýok. Ony bolsa bir ýarym sagat ýa 15 minut wagt bolmaly, berilýän bolmaly. Ýöne biziň konsullygymyzyň, Türkmenistanyň konsullyklarynyň işleýşini özüňiz bilýäňiz. Ýaňky konstitusiýanyň üstünden ullakan gyzyl atanak çekilen, şo konstitusiýa ýöränok, ne konsulstwaň içinde ýörýär, ne daşynda ýörýär, ne-de halkyň arasynda, ne-de Türkmenistanyň içinde. Hiç ýerde ýöränok, üstüne ullakan hat atanak çeken, onam Gurbanmuhammediň, näme onuň ady, Berdimuhammedowyň öz eden işi. Şol üstüne atanak çekdimi, Diýmek ýörenok şol Türkmenistan içinde sizem şonuň yzyny dowam etmäň. Şo kanuny ulanmaň diýen ýaly manyda ullakan atanak çekilen. Indi men düşündirip bereýin ýa konsullygyň näme üçin beýle işlemeýäni. Hemme zat korrupsionny sistemada işleýär. Hemme zat korrupsionny ýagdaýa getirilen. Indi şo ýerde uzo 3 aý Üç aýdan soň gel diýen bolsa, diýmek, olaryň bar niýeti senden bäş manat pul gazanmak, meň pikirimçe. Häzir sen şoňa bäş manat berseň, olar seň oçeryňy öňräk süýşürip, bir hepdeden gel diýmekleri mümkin. Düşünýäňmi? Indi meň saňa berjek jogabym, aç-açan oňa bir ullakan kelle döwüp oturmagam gerek däl. Bar zat korrupsionirlenen. Ýaňky bilet satmagam, Çarterli reýsleri goýan adam, goýan döwlet, başga döwlet, ýöne oňa bilet satyp üstünden pul gazanýanam Türkmenistan. Serediň bolýan zada. Indi bu taýda-da korrupsiýa, bu taýda-da puly, e, pul gazanmaň e, bir görnüşi. Onam ýaňky çarterli goýlan reýsem gaty ullakan bir biznese öwrüpdirler. Nireden pul gelýär? Şo ýerde-de türkmen bar. Serediň. Özem başdakylar ýokardakylary bozýa zakony ýagny kanuny konstitusiýany başdakylar bozýa halk bozanok. Halkyň elinden gelýän zadam ýok. Halk diňe bir başyny egip duran bir talaban. Häzirki döwürde alsaň halk talaban. Elinden gelýän zat ýok. Bar beýnisine guýulan zadam 5 manat bermeli, işiň düzetmeli, pasportyň bolsa pasportyň düzetmeli, bilet bolsa bilet almaly, indi sen öýüňe gitjegem bolsaň pul bermeli. Sen eşek ýaly talaban bolba, işleýäň, bütin bir ýylky aýlygyňam iýmän-içmän toplap, üýşürip, onam bilet almana ýa ýene birine wzýatka berýäň. Ine saňa Patma jogap. Ol o taýda üç aýlap garaşdyrmana haky ýok. Maksimum ýarym sagat wagt bolmaly. Oň üçin ýörite bir peçat peçat goýup, ştamp basýan adam bar bolsa, ýaňky gol çekýän adam bar bolsa, ol pasportlary şo günüň dowamynda Näçe adam kabul edilen bolsa alynýar pasportlary, aňryk biri eltip durýar, on sany, on sany pasportdan kabul edilýär-de, alt aňryk eltilip durunýar. Ýaňky gol çekilýän ýeri, gol çekilýän ýerden hem peçat basyp, goluny çekýär-de ugradyp durýar. Bu taýdan hem kabul edilip durýar, bu taýdan hem ugradylyp durýar. Oň üçin on sany adamyň işlemäne geregi ýok. Ýaňky peçat basmak üçin ýa gol çekmek üçin belli bir adamyň goly ýörýän bolsa. Düşünýäňizmi? Galan adam başga zat üçin barandyr. Belki başga biri nikadan geçmek üçin, biraz almak üçin, çagasy doglan şahadatnama almak üçin, ýa ýene bir zat üçin barandyr. Her kimiň özüniň e, problemasy üçin baran bolsa, her kim özüne oçara durmaly, şunda liniýa bolmaly. Bir liniýada e, nemeler durmaly, ýa çagasy täze çaga doglanlar, birisi aýrylyşýanlar, birisi öýlenýänler, bir liniýada ýaňky ýaly pasportyny uzaldýanlar. Şular liniýa liniýa bolmaly.

demirden edilen zat barda, näme zagorodka, rişotka ýaly. Şony goýup çykýarlar şeýle liniýa-liniýa, onam şeýdip zigzag, zigzag bolup gidip otyr, gidip otyr, gidip otyr. Adamlar bir ýerde talpa bolup bir-birini basamazlar ýaly. Şo liniýadan beýläk ýörýäň, soň beýläk ýörýäň, soň beýläk ýörýäň, şeýdip hem oçuryn etýär. Hem talpa bolanok, hem bas, bas, basgy bolanok, hem hem adamlar şu tada tertipli, düzgünli bolýar. Her kim öz oçuryny bilýär. Türkmenistanyň baran ýerinde, türkmeniň bar ýerine elmydama bardak bardyr. Bardak diýsem o türkleň bardagy däl-de, türk orslaň bardagy. Ýaňky haos bardyr, hemmede bulam-bujarlyk bardyr. Türkmeniň baran ýerinde. Şoň ýaly elementarny zagorodka goýmanam bilenok. Ine biri konsullygyň daşyny surat alypdyr-da, giden adam ýüzläp, müňläp adam bar-da, oň agyrysy bärisi görende utanç dämi ol? Gapdalyndaky oturan posolstwolar bardyr, Özbegistan bardyr, bir gapdalynda Gazagystan bardyr, utanç dämika? Utanca şu zatla seň daşyňda näme üçin seň konsulstwaň zdanýasynyň daşynda bir giden adam üýşüp dur. Işiň başaraňok diýmek. Adamlar utanç. Sen işiň başaraňok sen. Adam üýşse şo ýerde işiň başaraňok diýmek. Men şeýle görýän. Men şeýle görýän. Şoňa zagorod gidip bolýar-a. Eýlesine beýlesine 10 metr 10 metr edip şeýle şeýle zigzag edip zagorod gidip bolýar. Adamlar girsin şoň içinden dursunlar oçry. Ýa şu reşotkada pullary ýokmy? Adamlardan alyp otyrlar iki müň, üç müň dollardan. Ine sana Patma atwet jogaby. Indi şuda-da Tuwçe, aýdyber Tuwçe.
Salam aleyküm. Şu baran Türkmene 3-nji maddada Türkmenistanyň jemgyýeti, Türkmenistanda jemgyýeti we döwletiň iň gymmatly hazynasy adamdyr diýe. Bizleriň iň, ýagny gymmatlygymyz ýurtuň daşyna çykanda belli bolup başlady. Şu aýdanyňyz, ýaňy aýdyşyňyz ýaly, konsula barsaňam, aeroporta barsaňam, ýa nirä barsaň türkmen jemgyýeti özüni belli edýär. Oçur, oçur bar. Türkmenistanyň raýaty bar ýerde oçur bar, uruş bar. Bu näme sebäpli? Näme üçin başga döwletlerde bu işleri, meselem, bilet aljak bolsaň, e-döwlete, elektronny döwletde, ýa elektronikadan alynýar, näme, elektronika sistemasyndan internetden satyn alýan biletlerini. Pasport aljak, kimlik aljak bolsaň hem elektron elektron görnüşde diýilýär. Elektron görnüşde, ýalňyş etdim. Elektron görnüşde alýar. Näme üçin bizlerde hemişe nere barsaň oçur, nere barsaň basa bas. Soňam e, adamyň aňyrda adamynyň köp sebäbi ýaňy aýdyp geçdiňizde pul gazanýarlar da. Berde köpüsi firma, e, şirketler, şirketler bar da dogrusu pul gazanmak üçin. Köpüsine şu pul berseň oňaryp berýäs ýüz elli tele iki ýüz tele dep nämeler bar azitçik oturanlar şu pul alyp şu adamlardan pul hem konsulstwa kazanýar halkyň halkdan hem şirketler kazanýar bunlaryň Soňam şu ýerde ine döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir we şahsyýetiň erkin ösmegi üçin şertlerini döreltmegini üpjün edýär diýýär. Bu ýerde mysal edip men mesele

hiç bir şart ýok. Mesela Ukrainada uruş boldy, näçem bir okuwçylarymyz, e, raýatlarymyz öldi. Gelip bilmän kösenip ýörenler bar. Bu mu ýani jogapkärçilik üçin edýär? Döwlet hiç bir jogapkärçiligi ýok. Ýaralanan bar, okdan, okdan, bombadan ýaralanan biziň neme e, e, studentlerimiz bar, talyplarymyz bar Ukrainada.

Indi näme diýjek sen? Biziň gül ýaly asuda asmanymyz bar, gül ýaly, gül ýaly Türkmenistanymyz bar, döwletimiz bar. Näme dil ýetirýäňiz Türkmenistana diýýänlere näme diýjek? Asuda asmanyň aşagynda ýaşap ýörenler. Ýer ýüzünde asuda asman bar. O asmany asman hiç bir manysyz, ýaňy aýdylan gäpi manysyz. Asuda asmanyň aşagynda dek. Asuda asmanyň aşagynda neler-neler bolýar?
Hmm, gül ýaly Türkmenistan bolsa näme üçin beýdip halk basga basyk bolup konsulstwaň daşynda oçura dur? Gül ýaly watan bolsa, gül ýaly Türkmenistan bolsa, siz näme üçin şony ýamanlaýaňyz diýe. Biz Türkmenistany ýamanlamyzok, biz başyndaky oturan baş tutanlary ýamanlaýar.
Oleçarywa bular üçin e, şu gepleri aýdanlar üçin Türkmenistan, watan, toprak hemme zat e, Berdimuhamedowlar bolan. Bizler vatanymyzy näme üçin ýamalýan? Ýamallamyz ýok vatanymyzy. Bizler o sistemany ýamalap, sistema hakynda geple e, näme aýdýas? E, çekeleş edýäs. A bular bolsa e, watany ýamalaýan diýýär.

Dörtünji madda. Döwlet häkimiýeti häkimiýetleriň bölünişigi ýörelgesine esaslanyp kanun çykaryjy, ýerine ýetiriji hem-de kazyýet häkimiýetlerine bölünýär we biri-birine sabyr-takatly işläp, özbaşdak hereket edýärler. Şu hakynda barmy bir düşünjeňiz?
döwlet häkimiýeti häkimiýetleriň bölünişigi e, ýörelgesine esaslanyp kanun çykaryjy, ýerine ýetiriji hem-de kazyýet häkimiýetlerine bölünýär we bir-birini bir-biri bilen sabr takatly işläp özbaşdak hereket edýär. Elbetde ýok bular ýadatlar. Iň bärkisine mejlis. Mejlisiň mejlise çilen bolmagam bolanok sen prezident bolsaň. Ol-a başlygy bolmak ekeni. Başlyga beýlede dursun, şoňa çlen bolmagam bolanok sen prezident bolsaň. Indi bu taýda edilen zatlar näme? Göz görtele üstüni atanak bilen çyzylan. Sebäbi başyny baş dak oturan adamyň özi kanuny bozýan. Diýýär, balyk başdan çüýrýär diýip. Ene şol hakykat ene şu şu biziň konstitusiýamyzyň ýüzünde ýazylan şol. Size bir sorak öleçer ýa e, prezident mi büyük bolýa ya da meclis mi?
Bu yerde e, biri büyük ya biri büyük däl diýip e, aýdyp biljek däl. E, öz düşünjämi aýdyp berin. Prezident meclisiň çile meclise çilenim bolup bilenok. E, ýaňky başlygym bolup bilenok. Ikisi paralel gitmeli. Paralel gitmeli. Prezidente bir zat bolaýan ýagdaýynda, tarpataýyn öläýen ýagdaýynda Mejlisiň Başlygy hökümeti ýöretmeli. Şol üç aýlyk alyp barmaly döwleti. Kimiň karary ýöreýär? Mejlisiňmi ýa Prezidentiňmi?
Prezident karar çykaryp bilenok. Prezident hiç haçan karar çykaryp bilenok. Diňe Mejlis çykarýar, o Mejlisiňem agzalary bar, ses berýär. Şoňa siz razymy? Razy dämi? Näçe adam gol e, gol galdyrdy, ýa ses berdi, näçe adam garşy çykdy, saklanan barmy, ýokmy? Şeýdip hem orta alnyp, e, şeýdip hem e, zakon, ýa-ni kanun, kanun çykarylýar. Bir kanun karar çykaryljak bolsa, şol edilýär. Ýöne Berdi Muhammedow islän wagty kanun çykarýar, islän wagty karar çykarýar, islänini tutýar, islänini basýar, islän zadyny edýär. İsleyen zaman kanunu bozup, maddanı bozup, değiştirip bilýär. Awa, üstüne gerek bolsa şu konstitusiýa diýilýär, eldigirilmesizdir diýip ýazylgy. Eldigirilmesizdir. Şu söz bar, e, näme many aňladýar? Şuny hiç ýyl üýtgedip hem bolanok, hiç zat goşup hem bolanok, aýryp hem bolanok, eldigirilmesizdir diýýär. Ýöne näme üçin Gurbanguly aýagallygyna bu konstitusiýany üýtgedýär? özüne görä üýtgedýär, özüne görä dört ýyl bolsa, dört ýyldan bäş ýyla getirýär, bäş ýyldan ýedi ýyla getirýär, şeýdip üýtgedip otyr. Emma konstitusiýa diýilýän zat rezin zat däl, beýläk eýläk çekip süýşürip oturar ýaly. Ýöne edýär. Diýmek ýaňky ýaňky nakyl bar. Balyk e, başyndan çüýreýändir diýip. Ine size.
Bizde hiç bir zaman meclis karar bermeýär, kanunlara jogap bermeýär. Hemişem prezident telewizor watan haberlerinde izleseňiz, fark etseňiz, hemişem prezident gepleýär, prezident hem karar berýär, prezident hem kol çekýär. Meclisiň hiç bir alak nämesi ýok bu. Ol geçýän zat.
Güýji ýok meclisiň. Ýöne ýene bir zat aýdyp geçeýin şu taýdan indi.

Ogly Lellim bolsa oglunyň agzyna çöregi çeýnäp-çeýnäp berip oturjak diýmek. Men oturaryn, seň agzyňa çeýnäp berin, sen ýuwut diýer ogluna. Ine, biziň Konstitusiýamyzyň işleýşi. Bu barada aýtjak, goýjak zadyňyz barmy gelin-gyzlar? Üstüni ýetirjek zadyňyz barmy? Ýa başga nämä geçelimi? Bu bir agyr tema bu. Bu agyr näme madda. Başga näme madda geçelimi ýa? 7-nji maddany okaýyn. Türkmenistanyň öz raýatlygy bar. Raýatlyk kanunyna laýyklykda berilýär, saklanýar we ýitirilýär. Türkmenistanyň raýatyna başga döwletiň raýatlygy ykrar edilmeýär. hiç kimi raýatlygyndan ýa-da raýatlygyny üýtgetmek hukugyndan mahrum edilip edip edilip bilinmez. Türkmenistanyň raýaty özge döwlete berlip ýa-da Türkmenistanyň çäginden kowlup çykarylyp ýa onuň watanyna gaýdyp gelmek hukugyny çeklendirilip bilinmez. Türkmenistanyň raýatlaryny Türkmenistanyň çäginde onuň çäginden daşarda-da döwletiň goragy we penakärligi kepillendirilýär. Ine saňa. Ine bu ýaňky geçen zatlarymyz hakynda. Häzir Melikim onuň elini galdyrypdyr bir sekunt. Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň çäginde-de, onuň çäginden daşarda-da türk döwletiň goragy we penakärligi kepillendirilýär diýýär. Hany siz türkmenler öwülýäde dolup ýatyr, kelios mazarlyk dolup ýatyr. Hany siziň e, kepillenýän e, penakärlik edişiňiz? Hany siziň e, gorag alşyňyz, döwletiň goragyny astynda alynýan diýýär, daşary ýurtda bolsa-da diýýär. Hany kelios mazarlyk dolup gitdi, arakdan näçe adam öldi? Her gün awariýa bolup ölüp ýatan bar, rak bolup ölüp ýatan bar. Hany penakärligiňiz? Hany döwlet başynda oturanlar, Berdimuhamedowlar, hany siziň penakärligiňiz? Hany konsullygyň penakärligi? Görünen ogama. Ene şu düýnki toýly diýilýän ekrana çykanda näçe sapar gospitalda ýatan ýerimden niýe konsullyga jaň etdiler? Daže diýe janym telefon et diýe ýagdaýym hem soramadylar. Ola gelmek eken diýe. Ýagdaýymy gelip soramadylar diýýär. 2 ýylyň içinde, 2 ýyl boldy awariýa bolanma, 2 ýylyň içinde 9 operasiýa geçirdim diýýär. Hany siziň penakärligiňiz, konsulstwa, hany? Hany? Açaçan ine 7-nji madda açaçan açaçan bozulan. Bu ýerde Malika Mollum elini galdyrypdyr, söz berýän Malika Mollum aýdy beriň.
Indi şu ýedinji madda edil bilip biz üçin çykarylan ýarak şu ýedinji madda seretýän bolun biziň ykbalymyz ýazylan sypaýda ýöne hiç hili ýekeje noktasam ýöränok han onda bize eýeçilik etmeli ekeni dapustim ölenlere ýetişmändir Hassalara eýeçilik etmeli, seretmeli, äkitmeli. Ine şu toýlyny men aýdaýyn diýip otyrdym, gowy aýtdyňyz Olýa. Şony habar tutmadyk adam bize biz eýe çykmana başladyk, welin dörrek elimizden al agatdyn ugratdylar ony. Indi şo taýda bir kör abraý gazanmak isleýärler, hemem bäş manat pullary bar o taýda. Ony sypdyrarmy olar? Türkmenistanyň raýaty ýet sypýan bolsa, şu taýda biz şeýdip gygyrtyp, bagyrtyp, bogaz ýyrtyp oturmaly däl. Biz öz ýurdumyza girmäne-de, çykmana-da hakymyz bar. Ilki bilen-ä ol halkyna eýe çykjak bolsa, iş bilen üpjün etmelidi halkyny. Biz ýat ýurtlarda gezip, gulçulyk edip gazanmaly däl bäş manadymyzy. Biziň ýurdumyzam beýleki ýurtlardan hiç hili eksik ýeri ýok. Ol ata ogul ikisi iýmeli. Bularam gulçulykda işläp getirerler bäş manat, halkam şoň bilen döndürer siýe üç-dört müň dollar gelýän bolsa. Häzir-ä şolam barýan däldir şu wagt krizde. Goý, ine şu kas konsulyň borjuna girýär eken. Ana biz öwrendik şo zatlaram. halkyna däde iş vizasy taýynlap bermez ekeni. Biz sigortaly işlemegimiz üçinem şolar üpjün etmeli eken konsulstwa. Ol oň bir topar wezipeleri bar, ony ýekejesinem ýerine ýetirenok, ýene pul bar ýerinden halkdan üç müň üç müň dollar alyp, aňyrrak barybam gygyrtýarlar, Arkadagly Serdaryma şöhrat diýip. Biziň haýsy bir hassamyzy idäpdir, haýsy bir sokakda galanymyzy idäpdir bu döwlet. Haýsy raýatynyň başyna gelen beladan habary bar bulaň, hiç bir zatdan habary ýok. Toýludan başga-da bir topar nemeler ýatyr eken sok. Şolar narkoman bolanam bolsa, sen günäkär döwlet, sen öz raýatyňa eýe çykmaly. Hassa bolanam bolsa, ölenem bolsa sen eýe çykmaly şoňa. Şu konstitusiýa raýatlaryň bilen des deň derejede sen prezident bol it bol sen şuňa hökman boýun egmeli şu kagyza ine şu konstitusiýa ýazylan zada senem borçly boýun egmäne. Raýatlar ine biz arkaýyn raýatlaryna türkmenistanyň içinde de çäginden daşarda da diýä goragy. gelýändir. Ne içindäkilere şol idegi seretýär. Içindäkiler ölüp bäsdir. Koronada ölenlere mezaryna adyny ýazdyrmady. O nähili saçmalyk bolýar. Ýa daşyndakylar girmek üçin ýalbarmaly, olara ýakarmaly. Konstitusiýa nirde galdy onda? Düýbünden Konstitusiýa işlänok. Eger Konstitusiýany bozana çäre görülýän bolsa, onda birinji bilen Berdimuhamedowlardan başlamaly.
Dogry Malika mol dogry aýdýaňyz. Onda gelin gyzlar şu taýda gepleşigimiz gaty uzaga gitmesinm diýýän. Eger aýtjak goýjak zadyňyz ýok bolsa şu ýedinji maddaň üstüni ýetirjek zadyňyz ýok bolsa şu ýerde biz tamamlaýsak nädýä. Teklip barmy?
Hemme aýdylan nämeler bellenip aýdylyp geçildi. Dažy şu ýaňky şu ýedinji madda, üçünji maddadam aýdylyp geçildi. Bu bular näme köp zatlar bellese bolýar bu zatlardan. Ama her gepleşikde üç sany üç sany madda okalym. Şularyň üstünde gepleş näme gepleşýä edelim bence. Köp uzatmadan.
Ya bolar onda. Vatandaşlar hem gelin kızlar ähli gelip beren gyzykly gürünleriniz üçin hemmäňize Taňry ýalkasyny aýdýan. Ýene de görüşeris, dowam ederis bir elimiziň degdiginden. Bizde de kän bir elem degip duranok, tom saýlar bolansoň. daşary diýe, içeri diýe, mellek diýe, ekin diýe, çöp diýe, ýene diýe, iş köpelýär. Bir elimiz degse ýene-de duşar.
Bolýar. Sag boluň gyzlar, sag boluň watandaşlar.
Sag boluň.
Bolýar, sag boluň watandaşlar. Sag boluň hemmäňize.